Helo. Helo, ti'n iawn?
Ie. Yeah.
da ia. Wyt ti'n byw yma yn y prif, prif dinas? Uh, ynddo, dwi'n byw yma ers rhyw bedair blynedd. Um, dwi ddim yn dod o fan wreiddiol, dwi'n dod o groeslon yn y ffranllio wreiddiol, ond dwi'n byw yn Gaerdydd ers 2020 yn erbyn hyn. Oce. Okay.
Uh, wyt ti'n siarad uh, Cymraeg uh, bob dydd? Yn dod, dwi'n rili, really, really lwcus. Um, dwi'n byw, swn i'n dweud, rhan fwyaf mywyd i trwy Gymraeg. Dwi um, adra, yn y tŷ, um, yn y gwaith. Um, cymdeithasol, so, o ran um, treulio amser efo ffrindiau pethau. Um, mae rhan fwyaf nhw yn siarad Cymraeg, um, a to, pethau fatha pelrwyd, a yeah, bywyd cymdeithasol, bywyd, bywyd teulu, mae'n heulu fi gyd yn siarad Cymraeg, do'n i'n dweud gwaith Dwi'n lwcus iawn i gael gweithio mewn gweithle Cymraeg. Felly ia, dwi'n dwi lwcus iawn, dwi yn byw rhan fwyaf mywyd trwy Gymraeg. Wyt ti'n poeni am uh, diffodo iaith y Cymraeg yn Cymru? Um, dwi'n meddwl bod naturiol, tod, mae unrhyw siaradwr Cymraeg, mae'r rhan ohono ni, da ni yn poeni achos da ni, da ni da ni'n siarad yr iaith anhygoel yma sydd wedi bod yn bodoli ers to, mil a hanner o flynyddoedd a tod, mae yna rhyw fa bach o, tod, mae yna rhywbeth arna ni neu siŵr bod ni'n pasio hon ymlaen a bod, bod mwy o bobl yn ei siarad e. Um, a So, yndi, yn y tydyn mae rhywun yn poeni, ond mae yna lot, lot o le i fod yn obeithiol hefyd. Ti'n ti yn Gaerdydd, ti'n mae twf addysg, yn wedi'i ti'n addysg gynradd, um, ti'n plant yn disgol yn Cymraeg, ti'n gertrefi di Gymraeg, fatha dwi'n newid fod am gynio mm, efo, mm. um, efo ffrind i fi sy'n athrawes yn yr ysgol yn yma, mae rhan fwyaf plant yn yr ysgol yna'n dod o gertrefi di Gymraeg, Felly mae yna lot, lot o bethau fod yn obeithiol amdan. Mm. Um, yn amlwg mae dal angen newid agweddau pobl, mae eisiau, mae eisiau pobl sylwi to, bod y Gymraeg yn perthyn i ni gyd. Dim ots faint da ni'n siarad, to, os da ni'n dod o gartrefi Gymraeg, fath o dwi yn, yeah. os da ni'n dod o gartrefi di Gymraeg, to, mae'n perthyn i ni gyd. Um, a mae angen, mae angen newid agweddau i wneud hynna, a mae angen lot, mae angen lot o bethau i sicrhau bod hynna'n digwydd. So naturiol mae rhywun yn poeni, ond mae yna lot, lot o le i fod yn obeithiol hefyd.

Um, yndi, twa, pan nath y canlyniadau cyfrifio dod allan a ti'n gweld bod y, bod y ganran wedi gostwng eto, yn amlwg mae hwnna'n achosi pryder ac dod yn enwedig ar daloedd penodol o bethau fel ni'n deud, dwi'n dod o Gled Cymru. So mae yna, ma wahanol, ond eto mae yna lot o, fel ni'n deud, mae angen newid agweddau pobl, um, mae angen pethau ar lefel uwch, so mae angen lot o bethau i sicrhau, um, mae angen pobl, mwy o blant yn cael addysg Cymraeg. Mae yna, ma yna gymaint o bethau fysa, fysa'n gallu digwydd, ond mae pethau... Ti'n gobeithio bod nhw'n mynd i'r ffordd iawn. Mae'r ma, ma Gymraeg, dwi'n gobeithio erbyn hyn, yn dod yn rhywbeth mwy cool. Um, ac fel yn dweud, mae'r ma yna... Mae'r ma sefyllfa wahanol, wahanol ardaloedd y Gymru, mae eisiau um, so, mae eisiau diogelu hi yeah. mewn ffordd gwahanol, mae eisiau tyfu hi mewn ffordd gwahanol. Wyt ti eisiau i um, Cymraeg yn uh, dod dod yn uh, iaith uh, fwyafrif o yn, yn Cymru. o, wrth gwrs bod ni, to. Clywed uh, Cymraeg ar y stryd, uh, ym hopman. To, um, to, tych chi'n mynd yn ôl, to, mi oedd hynna'n digwydd mewn ardaloedd Gymru. Dwi'n lwcus iawn, fel rydyn ni'n dweud, dwi'n dod o ardal lle, pan o'n i'n cael yn mm. magu, to, mi oedd 80% y bobl yn ymhentra fi siarad Cymraeg. Felly, um, twod, yeah. ond lwcus ydy hynna. Bod fi wedi cael y magu mewn ardal Gymraeg. Dim pawb ddim mor lwcus o hynna. Mm. Um, a dyna sy'n gwylltio chi bach, twod, mae lle ti'n cael dy fagu, lle ti'n lle ti byw o bethau, mae hwnna'n dylanwadu ar fain ti'n gallu defnyddio Cymraeg o bethau. Felly, um, twod, wrth gwrs, swn i'n wrth y modd yn gweld mwy o bobl yn siarad Cymraeg. Um, twod, mae hynna'n hynna jyst yn hollol naturiol, ond cael mwy o bobl i werthfawrogi'r Gymraeg mm. hefyd, a, um, a bod gyda ni ddwy iaith yma, da ni'n ni, ni mor, twod, dwi'n dwi teithio lot o ysgolion efo, efo ngwaith a dwi'n lwcus yn cael deud wrth plant, da chi'n lwcus, da chi siarad dwy iaith, mm. da chod, defnyddiwch o a fel cadwch o ac um, yeah, ti jyst yn gobeithio bod yr agwedd na hefyd yn mynd i, i, i dyfu. A mae o'n, mae o'n, jyst bod angen, mae angen mwy. mwy. Wyt ti'n uh, ystyried Cymru yn wlad uh,